Salut! An häerzlech wëllkomm bei LuxPlay! Wat huet LuxCon an LuxPlay gemeinsam?
De Virnumm! Ganz genau!
An dëst Joer si mär rëm hei an wäerten Äech weisen wee sou do ass a wat mer sou gesinn hunn. Wee mer sou gesinn hunn, mee mir hunn awer och Beiträg zu de Spiller. An déi kritt der elo!
Ech fannen dass einfach eng eng close community, dat heescht sou dass dass net dass mer just ënner eis sinn, mee dass et eng cool Ekipp do hannendrunner steet deen eng e coolen Event op d'Been bréngt an dat ass wierklech wichteg fannen ech fir sou sou Niche Interessen déi awer Expertise vun deenen Leit brauchen déi sech grad dofir interesséieren.
Wie seet een dat esou? Sou à la Home Sweet Home, dass ass heemesch, dass flott, dass kleng, mee ech fanne se wierklech flott.
Jo, et gesäit een ëmmer vill Leit wou ee kennt an jo, et ass en immensen Zesummenhalt och do, jiddereen ass frou an et ass ëmmer e coole Weekend.
D'Luxcon selwer ass net déi gréisst Konventioun op der Welt. Et ass einfach déi familiärste Convention op der Welt fir mech. Ass einfach wann s de Kollege wëlls rëm gesinn, wann s de einfach rëm relax eng Convention wëlls man, komm op der LuxCon. Dat ass einfach déi Con fir einfach ze chillen.
D'Con u sech ass e soziaalt Erliefnis an een Mateneen an och een Statement. fir a Lëtzebuerg, wou Fantasy a Science Fiction laang wéineg Terrain haten, dass dat awer eng Fanbase huet. A säit et d'Luxcon gëtt, si Verleeger op eemol vill méi oppen dofir. Ech denken, dat huet insgesamt och eppes beweegt an dofir sinn ech ëmsou méi frou, ëmmer hei ze sinn.
Moien, ech sinn de Jacques Kraus. Ech organiséieren hei d'Luxcom mat enger ganz grousser Ekipp vu Benevollen. D'Luxcom, dat huet 2014 ugefaangen zu Téiteng an der Schungfabrik, nodeems mer eigentlech schonn jiddwereen, och de Cousin vun der Coiffeuse, vum Hond vun der Tatta vum Noper iergendzwéi engagéiert haten. 17 si mer dunn hei an de Forum komm, do ware 5.000 Leit hei an entretemps hu mer eis och esou e bëssen do agependelt. Bei der LuxCon, do geet et eigentlech ëm alles wat Science Fiction, Fantasy an Horror ass. Mär hunn e Literaturprogramm, mär hunn Aussteller hei déi Saache verkafen, mir hunn e ganz Koup Kënschtler do, mär hunn eng Video Game Zone, mär hunn eng Rollespillzon, mär hunn Miniaturen an dat ass och d'Zil. Et geet wierklech drëm fir esou vill wéi méiglech Leit heihinner ze kréien an deenen och e grousse Spektrum un Hobbyen ze weisen, e grousse Spektrum,

Dat heescht, kéint dem Ubisoft säi Meeschterwierk Skull and Bones elo vläit Konkurrenz kréien? Dat gesi der elo.
Dead Souls, Ishin, Judgment, De Studio, dee mat all dëse Spin-Off seng Yakuza-Franchise vergréissert huet, war Sega. Wéi d'Firma 2025 eppes Neies gesicht huet, nodeems de Kiryu endlech an d'Pensioun duerft, sot wuel e Mataarbechter. Dir wëllt en neie Spin-off? Iwwerleet dach! Iergendwou hate mer dach dee beléifte Geck mat der A-Klapp a mat Infinite Well vu mir Hawaii an d'Serie agefouert, tropesch Inselen a Mier. Ech hunn eng Idee! Domat goung de groussen Zäitalter vun de Yakuza-Piraten un. Ongeféier esou ass et wuel dozou komm, datt dat neitste Kapitel an der Like a Dragon-Franchise erëm an Hawaii spillt.

De Majima deelt och nach ëmmer genau sou hefteg aus ewéi fréier, wat eigentlech erstaunlech ass, wann ee bedenkt, datt eise Mad Dog mëttlerweil 60 Joer huet. Dat gesäit een him wierklech net un, och wa béis Zonge kéinte behaapten, datt Sega hei einfach kee neie Character Model wollt erstellen. Mee ok, sou bësse verréit e säin Alter dann awer, wann en zum Beispill de flashy Yakuza Outfit ëfters géint gemittlech Touristeklamotten tauscht. neierdings mam Segway duerch d'Géigend fiert oder Fotoe mécht op engem gemittleche Rundgang mat der Bummelbahn an d'Leit heen mëttlerweil ëfters mat ale Knacker uschwätzen. Jiddefalls gouf en elo wuel hefteg vun der Midlife Crisis erwëscht, well, wéi den Numm vum Spill et scho verréit, hänkt de Majima kuerzerhand seng Yakuza-Karriär un den Nol, fir Pirat ze ginn a sech en Numm als gréisste Schrecken um Mier ze man. Ok, fir ganz fair ze sinn, deen Aarmen huet ënner mysteriéisen Ëmstänn Schëffbroch erlidden an dobäi säi Gedächtnis verluer. Jep, och Yakuza bleift net méi vum berüchtegten Held mat Amnesie-Klischee verschount. D'Geschicht fänkt domat un, dat de Majima un de Strand vun enger tropescher Insel gespullt gëtt, Ouni Erënnerung dorun, ween hien eigentlech ass oder wéi en hei gelant ass. Den Noah, e Jong mat engem klengen Tiger als Hausdéier, jap, richteg héieren, fënnt a rett de Majima. Well dem Noah säi gréisste Wonsch ass, endlech dës kleng langweileg Insel ze verloossen, d'Welt ze entdecken an Abenteuer ze erliewen, entscheet de Majima als Merci genau dat mat him ze maachen. A well aus iergend engem Grond Hawaii am Yakuza-Verse vun enger richteger Pirateplo iwwerrannt gëtt, dat schéngt dohannen eng gängeg Beruffsoptioun ze sinn, decidéiert heen, datt Pirat ze ginn a sech Schëff a Crew ze besuergen déi bescht Manéier ass, fir dem Noah säi Wonsch ze erfëllen. So this is your able bodied crew.
Et dauert zwar net laang bis de Majima säin Numm a seng fréier Identitéit gewuer gëtt, an datt en op Hawaii koum fir anscheinend mat aneren ex-Yakuza nuklearen Offall propper ze entsuergen,

an de Majima gëtt vun engem mysteriéise Schatz gewuer. Deen ass wuel awer net just Legend, wann net just d'Queen Michelle an hir Piratenarméi, mee och Ex-Yakuza an iwwreg bliwwe Membere vun där onheemlecher Sekt dohannert hier sinn. An natierlech dauert et net laang, bis de Majima sech dëse Schatz selwer ënnert den Nol rappe wëll. Sou kënnt et, datt de Spiller tëschent allerlee hawaiianeschen Inselen hin an hier reese kann, mee haaptsächlech wäert en am Atlantis d'Sau erauslossen, oder dat sonnegt Honolulu genéissen. Dës zwou Géigende representéieren och déi zwou ënnerschiddlech Spillwelte vu Pirate Yakuza. D'Stad Honolulu, déi verschiddene schonn aus Infinite Wealth dierft bekannt sinn, bitt éischter déi klassesch Yakuza-Experience. Reesen duerch eng kompakt Stadmap mat allerlee witzegen a bescheuerten Niewemissiounen a kéipweis Minigames. Op Klassiker wéi Billard, Karaoke oder d'Arcade-Halen, wou e Sega Retro Games kënne gespillt ginn, Oder Neibeschäftegungen, déi aus Infinite Twelve erëmgekroopt goufen, wéi Mario Majima Kart, Crazy Delivery, Exame schreiwen, nee wierklech, oder och perverser a fräier Wildbahn fotograféieren, nee dat ass ebenfalls kee Schreiffeeler. Langweileg gëtt et zu Honolulu sou schnell net. Zwar wëllen och hei erëm all 50 Meter e puer Prolete Kläppereien ufänken, mee op der anerer Säit kann de Majima iwwer sozial Netzwierker vill Kolleege gewannen, a sech mat verschiddenen Déieren ufrënnen. Mä d'Atlantis, déi aner kleng Inselen an och dat oppent Mier si Schauplatz fir alles, wat bei Pirate Yakuza wierklech nei ass an dem Spill säin eenzegaartege Flair gëtt. Mam Schëff kann een a klengen, iwwerschaubare Maps Inselen entdecken a Séischluechte bestreiden. Dës Schluechte sinn definitiv spaasseg, wann et geléngt, Géigner auszemanövréieren an ofzeschéissen. An et ass en Highlight, wann dat géignerescht Schëff dono gekapert gëtt an eng grouss Schluecht um Deck alles entscheet. Fir hei awer ëmmer Succès ze hunn, muss net just d'Schëff no an no verbessert ginn, mee och d'Kuw vergréissert, eropgelevelt an hir Stäerkte richteg agesat ginn. Kandidaten heifir kann een esou begéinen, duerch Niewequests rekrutéieren oder och duerch Minigames gewannen.

mat deem Pirate Yakuza gär verglach gëtt. An och d'Séifaart u sech fillt sech méi steif un. An de klenge relativ eidelen Areale gëtt et och manner ze entdecken. Wat et allerdéngs ze entdecke gëtt, sinn allerlee Schätz, déi op den Insele verstoppt a vu feindleche Pirate bewaacht ginn. Hei muss eise Protagonist da mat engem klengen Team géint Horde vu bewaffnete Géigner bestoen, fir u säin Sweet Sweet Booty ze kommen. Och beim Kämpfen erkennt een d'Dualitéit vun dësem Spill, et ginn zwee Kampfstiler. De Mad Dog Style ass de klassesche Stil dee mir esou änlech scho sait Yakuza Zero kennen. Schnell a stylesch Komboe mat Fäischt, Féiss, Messer a wat de Majima soss nach esou ze pake kritt. Nei sinn Ugrëffer an der Loft an e super Move mat deem de Majima kuerzzäiteg Schattendoppelgänger ruffe kann. Net just Pirat mee elo och nach Ninja. Dat anert ass de Piratestil Sea Dog. Deen ass e bësse méi lues, mee bitt dofir besser Verteidegung dank zwee Säbelen, mat deenen de Majima bal alles ofwiere kann. A wee muss scho flénk sinn, wann en net just seng Säbele wéi Boomerang duerch d'Géigner schéisse kann, mee och nach Pistoul an esouguer en Enterhaken huet. Mat deem kënne mir net just Géigner ugräifen, mee och verstoppte Schätz erreechen a souguer Déieren a Rekordtempo aus dem Waasser oder aus der Loft aangelen. Ofgerond gëtt dat Ganzt mat engem super Move, wou de Majima e verfluuchtend Instrument spillt, dat d'Geeschter vu Mieresdéieren zum Ugrëff rifft. Makes sense. Selbstverständlech kënne fir eist Schëff allerlee Skins an Accessoire fräigeschalt ginn, a vu cool bis bescheuert ass natierlech alles dobäi. D'selwecht beim Majima, fir dee mir fir d'éischte Kéier Outfits fräi zesummestelle kënnen. A propos Presentatioun, ech ginn zou, datt ech ufanks definitiv vun der Grafik enttäuscht war, déi gefillt seit Yakuza Zero vun 2017 kee Fortschrëtt méi gemaach huet. D'Spill hätt genau esou och scho fir PS4 erauskomme kënnen. Och d'Dagesluut wierkt jee no Plaz extrem blatzeg an Dauerbrenner wéi limitéiert Animatioune bei Niewebeschäftegunge sinn nach ëmmer Standard. Och bleiwen d'Entwéckler nach ëmmer Meeschtere vum Assets Recycling. An trotzdeem huet mech d'Spill iergendwann sou gutt ënnerhal, datt ech mech net méi weider un dëse Mankos gestéiert hunn. Da wëll ech awer nach luewen, datt am Spill vill Soundtracks aus allerlee anere Yakuza a Sega Spiller gesammelt an zu bal all Moment am Spill gelauschtert gi kënnen. An et sinn eng Rei richteg Banger dobäi. Fir awer net ze vill op eemol richteg ze man, ass eis Playlist aus onerklärleche Grënn op 10 Tracks limitéiert, sou dat ech dauernd meng Playlist misst änneren. Schlussendlech ass Pirate Yakuza in Hawaii ee Spill dat sech ganz grouss Fun op de Piratefändel geschriwwen huet. Dës Kéier war den Entwéckler wuel vu virera kloer wéi absurd schonn nëmmen hir Prämiss ass, an se hunn dat voll assuméiert. Op Mitrailletten ofwieren duerch Erëmgefuchtels mat Säbelen, Schëffskanounen, déi Äis a Gëftgeschosser notzen, oder Déieren, déi op Social Media aktiv sinn. Esou over the top a verréckt ewéi Pirate Yakuza war bis elo héchstens den Zombie-Spin-Off. Dozou dréit sécher och de charismateschen an ënnerhaltsame Protagonist bäi, deen an den Zenario passt ewéi d'Fauscht op d'An. D'Balance tëscht seriöem Gangster-Drama an absurdem Humor tippt hei definitiv zu Gonschte vum Witz. Ween Yakuza also haaptsächlech wéinst der dramatescher Haaptstory spillt, kéint e bëssen enttäuscht gi vun der méi kuerzer a simpler Story, déi hei gebuede gëtt. Trotzdeem, an trotz enger Presentatioun, déi definitiv last gen ass, hunn ech mech hei immens amuséiert. Den extreme Fokus op Spaass mécht Pirate Yakuza elo schonn zu enger vun deenen ënnerhaltsamsten a lëschtegste Videospillerfarunge vum Joer.
Mat Avowed wëll Microsoft och de Wow-Effekt fir d'neit exklusiv Spill fir sech gewannen. Ob mir awer genau esou denken an et esou wow fannen oder ob d'Spill déi falsch Sortie geholl huet a lo mat den Hobbits Téi drénkt, dat gesitt der elo. Umm, Téi. Mengs der gëtt et Bubble Tea? Jo. To the bubble tea!
Avowed, den neisten RPG vun Obsidian Entertainment, deen an der Pillars of Eternity Welt spillt, koum mat héijen Erwaardungen op de Marché, well d'Spill op den éischte Bléck tatsächlech extrem no engem Elder Scrolls ausgesäit.

De Parcours-System erlaabt dem Spiller dobäi ze klammen, ze sprangen a verstoppte Loot ze entdecken. Obsidian huet hei bewosst Loot a Geheimnisser wierklech op all usazweis erreechbaren Arealer verstoppt, esou dass et sech ëmmer lount, och abseits vum Wee ze erkunden. De Kampfsystem vun Avowed ass erstaunlech dynamesch a bitt vill Ofwiesslung an ass wierklech individuell upassbar. Et kann een duebel Waffen droen, tëschent Waffesets wiesselen, tëschent Nokampf, Schosswaffen an Zauberstäb oder esouguer Zauberbicher wiesselen an experimentéieren. A wann een sech herno awer net méi sécher ass, kann een zu all Moment respecken. Wichteg ass hei awer, dass Skill Points haaptsächlech nei Fäegkeete fräischalten oder Fäegkeeten upgraden. Et kann een zwar Attributer ewéi Stäerkt oder Intelligenz skillen, tatsächlech méi staark gëtt een awer haaptsächlech andeems ee seng Waffen oder Rüstungen upgrade. D'Spillfigur ass e sougenannte Godlike. Wee Pillars of Eternity kennt, deem sollt dat e Begrëff sinn. Fir all déi aner kann een dat ganz graff esou soen, dass et eng Persoun ass, deren hir Séil vun enger Gottheet beréiert gouf an doduerch eng Verbindung zu dëser Gottheet opbaut an och esouguer Merkmaler, déi passend zu dëser Gottheet ass, unhëlt. De Kicker ass hei awer, dass een normalerweis weess, ëm wéi eng Gottheet et sech handelt. Am Fall vun eisem Godlike ass dat awer net de Fall. Eenzegen Indiz sinn déi pilzänlech Mutatiounen am Gesiit. Eise Charakter gëtt iwweregens och einfach Envoy, also Emissär genannt, a gouf vum Keeser vun Aediir erausgeschéckt fir eng mysteriéis Plague of the Souls z'ënnersichen, déi Dream Scourge genannt gëtt. Et reest een dann op eng linear Aart a Weis duerch déi verschidde Regioune vum Spill, welch awer all fir sech, wéi gesot, fräi erkundbar sinn, an all mat hirem eegene Setting an hiren eegene politesche Backgrounds a Side Stories kommen. Op dëser Rees begéint een dann tatsächlech wéi am Mass Effect och no an no nei Companions déi ee begleeden an all eege Fäegkeeten hunn. Leider huet keen ausser de Kai, deen een als éischt begéint, eng eege Sidequest fir se besser kennen ze léieren. Virun allem huet mir awer gefall, dass wéi een sech bei verschiddene Momenter entscheet et tatsächlech en Afloss op de Rescht vum Spill kann hunn. Ob et eng kleng Saach ass, wéi Géigerkämpf zu engem bestëmmtene Punkt ze bekämpfen oder e wichtegen Dialog um Schluss vun engem Segment. Um Enn vum Spill huet een tatsächlech d'Gefill, e groussen Afloss op de Verlaf gehat ze hunn. Esou kann ee sech zum Beispill mam eigentlechen Antagonist zesummendoen.
What? You're gonna wash your hands? No, cause I'm evil!
Grafesch ass d'Spill och e richtegen Hinkucker. Virun allem d'Beliichtung ass richteg gutt geroden. Awer och déi verschidde Regioune si wonnerschéin inszenéiert an hunn all hiren eegene Charme. Virun allem huet Paradise gréng an tropesch Elementer, Emerald Stair ass e mageschen a mysteriéise Bësch mat ale Ruinen a Furtbourne eng grouss Wüüst, wou fréier ganz d'Mier war. Verschidden Elementer wierken heiansdo awer och e bësse cartoony. Grad Animatiounen erënne mech extrem u verschidden MMOs ewéi zum Beispill Elder Scrolls Online. Schlussfolgernd giff ech also soen dass Avowed eng räich, lieweg Welt mat belounender Exploration a coole Kämpf bitt, awer net ganz un den Dram vun engem Scrolls-like erukënnt, dofir awer eng richteg cool Story mat vill Widderspillwäert well een tatsächlech vill Afloss op den Ending awer och op den Oflaf vum Spill selwer huet. Fir Fans vun Obsidian an der Pillars of Eternity Welt, oder Leit déi einfach en RPG spillen dat och sech nëmme liicht no Elder Scrolls ufillt, ass e wow trotz e puer Schwaachpunkten eng Rees derwäert.
D'Luxcon war awer rëm wierklech cool an mär sinn och rëm bei deenen nächsten Events dobäi wéi Schëfflenger Gaming Day oder d'LGX.
Mir schwätzen net iwwert d'LGX.
Ma da gesi mer eis op den nächsten Events. Ciao!